Хәерле көн, сәләт таланы. Сәлам, дуслар. Мин сезне бүген Хуҗалар тавына алып менә. Айдагыз, киттек. Мин сезне бүген бик тә тарихи һәм бик тә риваятларга бай булган Хуҗалар тавына алып менәм. Шул риваятларның берсе монда булган зур ханлык. Шушы ханлыкка үз гаскәре белән бәреп кергән Тимерлан хан. Һәм инде э, шушы ханлыкның сугышлары җиңелә башлагач, бирегә э, сугышырга чыкканнар 40 хатын-кыз. 40 хатын-кыз ирләр белән бер рәттә сугышканнар, ләкин кызганычка каршы шул 40 хатын-кыз шушында җаннарын биргәннәр. Менә шушындый моңсу тарих. Һәм бераз гына шушында ял итеп алырбыз. Һәм инде әлеге тукталышка без бирәбез исем. Операторның авырткан буыннары исемен алды бу тукталыш. Бераз гына ял итәбез дә, операторның сорауы буенча китәбез алга. Һәм тукталган арада аңлатып китәсем килә, әлеге урын бик тә изге урыннардан шутлана. Монда халыклар төрле төбәкләрдән, төрле яклардан килеп, догалар укып, үз теләкләрен әйтеп, менә шушындый махсус тасмалар элеп куялар. Зинһар өчен шушы тасмаларны агачларга элмик әле. Аларның әле үсәсе, киңәясе бар. Ул аларга тиешле рәвештә үсәргә ирек бирми. Табигатебезне саклыйк. Киттек алга таба. Без дә кергән беләбез. Әйдә монда туктап алыйк. Һәм бу урынга тукталыш исеме Фойлның күз яшьләре. Фойлның күңел сыкрауы тукталыш исеме бирәбез ям. Хуҗалар тавына менгәндә менә шушындый кечкенә генә утрау очрый безгә. Ә менә риваять буенча, әлеге җирлектә яшәгән изге Вәлим хуҗа. Һәм инде нәкъ менә аның көле шушы урында таратылган. Һәм э, мәҗлесләрнең э, гореф гадәте буенча кеше үлгәч бер ай эчендә аңарга инде шушындый махсус багана куялар. Хатын-кыз үлсә, аңа инде куялар. юкә баганасы ә иргат кеше үлсә имәннән куялар икән ул багананы һәм инде әйтергә кирәк бу багана монда беренчеләрдән түгел э, беренче монда булган э, агач багана аны инде яшен суккан һәм әгәр дә әгәр дә шушы агач багана эчереп шушында ава икән аны бер кая да алып китәргә ярамый һәм ул шушы урында эчереп бетәргә тиеш Татар ривәятләре буенча бу урында дошманнарга каршы сугышкан 40 кыз тарафыннан салынган кечкенә бер Кальга булган. Кальганың уртасында археологлар күзәтү каланчасының эзләрен тапканнар. Әле монда бүгенге өсте көнгә кадәр эзләнүшләре бара археологлар тарафыннан. Күрә әле яңадан яңа тарих кисәкчәләрен без табырбыз һәм сезнең белән бүлешербез дигән теләктә. Әйдәгез киттек алга таба. 442, 443, 444 һәм без менеп җиттек хуҗалар тавына. Һәм инде безне монда каршы ала шундый бер изге урын. Монда инде Э, бик күп бик күп җирдән киләләр э, туристлар үзләренең теләкләрен теләргә менә өч таш без күрәбез э, беренче таш ул ислам диненә багышлап ясалган икенче таш ул христиан диненә һәм инде өченче таш ул мәҗүсиләргә багышлап куелган әлеге ташлар махсус менә шушындый түбәтәй формасында ясалган түбә астында аларны инде тота шушындый алты багана Кешеләр монда килеп, әйткәнемчә, э, теләкләрен телиләр, җиде кат шушы э, таш тирәли әйләнергә э, тиешләр һәм үзләренең теләкләрен теләргә тиешләр. Менә шулай итеп мин сезгә инде хуҗалар тавын да күрсәттем. Ә бүгенге сәләтне сезгә Илсур абый күрсәтер. Илсур абый, сүз сиңа.

Безнең студиябызга кире кайтабыз, дуслар. Бүгенге көндә без җанлы сәләт тапшыруында э, җанлы сәләт рубрикасында сезгә кызыклы мәгълүмат белән уртаклашып, кызыклы, кызыклы чараларны яктыртырга тырышачакбыз. Ә инде моннан э, беренче буларак безнең Э, жанлы сәләт тапшыруының барлыкка килүе өчен һәм социаль күнекмәләр форумының э, актив э, рәвештә эшләп килүе өчен үзебезнең партнерларга да

Сәлкешләребез, сәләтле яшьләребез Рөстәм белән бергә бу хәрәкәттә, бу агымда э, дәвам итәләр. Яшьләр э, Яшьләр дипломатия академиясе безгә зур-зур э, ярдәм итә һәм төрле халыкара проектларда без яшьләр э, дипломатия академиясе белән бергә кызыклы э, проектларны, чараларны уздырырга тырышабыз. Шулар белән беррәттән Россия мәктәп укучылары хәрәкәте бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар һәм яшүсмерләр оешмасы Созвездие йолдызлык фестивале, республика күләм э, телевизион яшьләр фестивале безнең белән бергә, Татар радиосы милли радиостанциябез 100 һәм 5 FM ешлыгында безгә кызыклы мәгълүматлар һәм иҗади э, яңалыклар э, биреп тора дәвам даими рәвештә. Шулар белән берләптән Таттелеком операторы Югары мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүмати системалар мәктәбе, программистлар мәктәбе, Мәскәү политехника университетыннан тренерлар, э, спикерлар һәм инде безнең остазларыбыз, э, укытучыларыбыз да безгә ярдәм итеп тора. Һәм инде гадәттәгечә алып баручыларга Бик стильле заманча киемнәрне тәкъдим иткән Сәләт Сторга аерым рәвештә үз рәхмәтләребезне һәм иң матур сүзләребезне җиткерергә тырышабыз, дуслар. Шулай итеп, әкренләп кенә дәвам итәбез. Эфирда җанлы сәләт һәм без сәләтне һәм сәләттә булган кызыклы чараларны, вакыйгаларны, сәләткә килгән кунакларны турыдан туры эфирда YouTube каналыбызда күрсәтеп барабыз һәм инде бу YouTube каналыбызда безнең кызыклы кешеләр, кызыклы кунаклар, шулар белән бер рәттән көтелмәгән хәбәрләр, кызыклы мәгълүматлар һәм файлыбыз гадәттәгечә безнең аланны гизеп, ниндер булса да э, тарихи мизгелләрне булып, аларның э, хикәяләрен, риваятларын безгә җиткерергә тырыша. Аның өчен безнең э, мөхәбиребез э, файлга аерым рәвештә рәхмәтләребезне һәм сәламнәребезне Юллап кына торабыз, дуслар. Э, дүрт көн эчендә шактый күп яңалыклар э, җыелды. Килгән барлык яңалыклар белән сезнең белән уртаклашырга тырышабыз. Беренче рәттән кичә спорт чаралары узды һәм спорт чараларында җиңүчеләр, призерлар, төрле медальләргә лаек булган кешеләр, э, аланнар һәм шәхесләр Билгеләнде. Футболдан башлыйбыз, дуслар. Э, өченче урын Сәләт Рухият аланы, икенче урын Сәләт Тулпар аланы һәм җиңүче буларак Сәләт Азнакай быел футболда Криштиану Роналдулар һәм Лионель Мессиларның аланы булып чыкты. Шулай иттереп, анда минемчә иң оста футбол уйнаучылар быел Азнакайда. Рәсми буларак без моны игълан итәбез һәм футбол кубогы бүген быел Азнакайга э, китә сәфәргә чыгып китә. Дәвам итәбез. Шахмат ярышы, дуслар. Шахмат ярышы гадәттәгечә интеллектуаль ярыш белән беррәттән бик кызыклы булып уза. Өченче урында быел Сәләт Яршаллы аланы, икенче урында Сәләт Азнакай, менә җиңүчеләр Сәләт Раушан шахмат ярышында беренче урында гроссмейстерлар Сәләт Раушан аланы, дуслар, шуңа күрә, әгәр Раушаннар белән шахмат уйнарга утырасы икән, әзер булыгыз. Бу егетләр шахматның нәрсә икәнлеген чын-чыннан белеп торалар. Дәвам итәбез. Интеллектуаль турнир. Бу инде драманың драмасы, дуслар. Чөнки сәләттә гадәттәгечә э, интеллектуаль турнирларда аланнар интеллектуаль турнирларга аланнар бик җитди әзерләнәләр. Үзем дә әйдаман булганда да, укытучы булганда э, сәлкеш ләрнең никадәр җитди әзерләнгәннәрен күреп торабыз һәм инде бу әзерлекләр кысаларында сәлкешләр чын-чыннан меңләгән сорауларны чишергә тырышалар. Кичке драматик финалда безнең чемпионыбыз, беренче урын җиңүчебез билгеле булды һәм анда Аларның остазларының да җитди бер өлеше бар, дуслар. Әзерме? Итак, өченче урында Сәләт Раушан, икенче урында Сәләт Яршаллы, ә Рәди Сабый хаманың Dream Team Сәләт Рухият командасы, дуслар, беренче урында шулай итеп иң интеллектуаль алан быел Сәләт Рухият аланы дип санала. Лиловая Пантовая шуңа күрә быел шул ук рәвештә интеллектуаль ЧГК ярышында да беренче урын яулады. Кичә генә без сезнең белән Ким Галачан белән бергә бу э, мәсьәләләр буенча сөйләшеп киткән идек. Әгәр дә карарга җитешмәгән булсагыз, кичәге эфирны YouTube каналыннан карый аласыз, дуслар. Җанлы, сәләт, барысында сезгә э, даими рәвештә һәм турыдан-туры эфирда, һәм дә инде э, үзенең YouTube платформасына сезгә ә, даими рәвештә җиткерергә тырыша. Дәвам итәбез. Бочо ярышмасында Сәләт Азнакай ә, өстәл теннисында иң спортив аланнарының берсе Сәләт Саба аланы җиңде, җиңү яулады. Шулай иттереп, безнең бүгенге 4 көнлек тупланган спорт хәбәрләре тәмамлана һәм Кичә тагын бер мөһим вакыйга барлыкка килде. Э, картайганнан көннән узганнан соң беләсез сәләттә гаиләләр кырыла э, кечкенә сәләт гаиләләрендә балалар сәләтнең үз мәктәпләрендә белем ала башлыйлар шулай иттереп асыл таш проекты барлыкка килде һәм шушы асыл ташларны берләштергән асыл гаилә фестивале кичә узды э, сәләт ветераннары һәм ветераннарның кечкенә балалары барысы да бергә бергә э, социаль күнекмәләр э, форумы нигезендә бергә бергә безнең белән бергә булдылар һәм инде ветераннар һәм асыл ташлар турында кызыклы видеороликны махсус сезгә тәкъдим

Сәләм дуслар һәм безнең гадәттәге рубрикларның берсе сәләтле кунак дуслар. Бездә бүген сәләтле кунак чын-чыннан. Аланнар белән танышуны дәвам итәбез, дуслар, һәм аланнарның никә никадәр җитди һәм никадәр тырышы бу форумга әзерләнгәнен, әлбәттә инде аланнар белән эшләүче координаторлар белә. Сәләтле кунак рубрикасында бездә бүген э, координаторның урынбасары Аяз абый Ханафин. Аяз абый, сәлам. Сәлам, Ильсур абый, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Хәлләр ничек? Аллага шөкер, Аллага шөкер, хәзер менә безнең аланнар үз эшләрен туктамыйлар, хәзер дә барлык безнең чаралар бара. Эш кайный. Менә шундый кызыклы сораулар сиңа әзерләдек без бүген. Әлбәттә, бу сораулар кысаларында кызыклы ништер һәм һәм кат катлаулы һәм кызыклы сораулар э, барлыкка килә. Беренчесе шушы сораудан башлап җибәрик. Бу синең өчен ничәнче форум гомумән?

Э, елдан ел программаны оқу укыту программасы да э, спорт чаралары программасы да алар э, үзгәрә һәм котлаулырак котлаулырак һәм кызыграк ясарга тырышабыз барысын да бу елга килгәндә бу безнең традицион форум һәм шуңа күрә барлык чаралар да традицион рәвештә кала, әмма быелны безнең барлык аланнар да үз эшен нәкъ менә форумда тәмамлый. Шуңа күрә безнең яңалыклардан берсе ул безнең соңгы концерт бер көннән алдан үтәчәк, ягъни бүген. Ә иртәгә инде безнең Э, битва хоров дигән кичке чара һәм шул ук вакытта э, аланнар инде үз аланнары эшләрендә балалар белән э, үзләренең сменаларын төгәлли алачак бик шәп дөресен әйткәндә дуслар әлбәттә бик шактый күп кенә иҗат ягыннан да гыйлем белем ягыннан интеллектуаль яктан да сәлкешләр сәләтле чын чыннан сәләтле бик күп конкурсларда җиңү яулыйлар шуңа күрә хорларның ярышы белән Бергә бу сменаның төгәлләнүе безнең өчен аерым рәвештә кызыклы, дуслар. Ә, нинди спикерлар килде быел, кемнәр бар, кемнәр безне укыта, безне гомумән кемнәр өйрәтә быел һәм нинди үзенчәлекле спикерлар бар? Ә, Илсур абый менә үзең дә әйтеп киткән идең, спонсорларыбыз турында безнең бу форумда бик күп тренерлар Ә, Безнең балалар эшлиләр тренерлар белән һәм аларның ә, яшьләре дә бүленгән. Әгәр дә балалар кечкенәрәк икән, алар өчен ә, аерым ә, дәресләр бара, аерым тренинглар, ә ә, өлкәннәр өчен инде аерым. Һәм алар, ә, ялгышмасам, 5 көн д- ә, дәверендә ә, шул тренерлар белән эшлиләр һәм менә ә, шул ә, Soft Skills э, юнәлешендә үз эшләрен башкаралар. Э, программалары бик тыгыз, э, көненә ике дәрес бара һәм үзем дә балалар белән һәрвакыт сөйләшеп йөрим. Аларга бик ошый һәм менә нәкъ менә бу формат алар өчен ниндидер теге яңа һәм киләсе форумнарда менә шундый форматны күрергә телиләр алар. Э, зур рәхмәт э, чын чыннан бик кызыклы форум һәм инде Шул ук э, балаларны э, үстерү белән беррәттән күрүегезчә без әйдаманнарны, өлкәннәрне, бош җитәкләрне һәм э, гомумән сәләттә катнашкан һәрбер кешене ничектер булса да үстерергә һәм аларга белем бирергә тырышабыз. Зур рәхмәт Аяз абый, кечкенә тәкъдимем бар сиңа э, килгән өчен зур рәхмәт бүген безнең белән бергә э, сәләтнең сәләт аланнарының бик сәләтле яшьләренең бересе Э, ижади кунак буларак чыгыш ясыйчак әйдә бергә э, танышып алыйк э, ижади кунагыбыз бүген безнең сәләт рухият аланынан Гәрәева Мәрьям, Мәрьям күптәннән КВН белән шөгыльләнә. 2021 елда республика күләм юниор лигасы чемпионы, 2019-да Евровидениенең бөтен Россия ярымфиналы катнашучысы. Кыскача, син шәп музыка тыңларга әзер булсаң, хәзер Мәрьямнән шәп

Менә сәләтле әйдаманнарда, дуслар, сәләтле сәлкешләр. Менә шундый шундый кызыклы нәсел үзгәрүе дәвам итә бездә һәм инде тәҗрибәләр уртаклашыла һәм сәләтле сәләтле балалар, сәләтле яшүсмерләр үзләренең иҗатлары белән Җанлы сәләт студиясендә YouTube каналыбызда сезнең белән бергә уртаклашып Ничектер булса да үзләренең хисләрен, тойгыларын, дәртләрен, көчләрен, энергияләрен безгә җиткерергә тырышалар. Дуслар, без э, әкрен генә дәвам итәбез. Мәрьям белән әле очрашырбыз бүгенге концертларда да. Аяз абый, беләсеңме, без бит гадәттәгечә кунакларны буш кына яисә рәхәт кенә җибәрмибез. Җибәрмибез. Әлбәттә, әлбәттә, төрле сынаулардан, төрле имтиханнардан, төрле тестлардан уздырып, безнең кунаклар чын-чыннан

Так, так, нәрсәләр калды безнең? Бер дүрт. Һәм дүрт.
Э, ну, безнең киләсе форум дүртенче була бит. Әйдәгез, дүрт булсын. Дуслар, дүртенче форум дүрт булсын, диде Аяз абый. Дүртенче уен нинди? Дүртенче уен гадәттәге шәйл сурабыйдан барлыкка килгән, минемчә, көтелгән уеннарның берсе. Тәрҗемә ит татарча өйрәнәбез. Переведи уенны уйнап алачакбыз. Өч сорау бик кенә гади, простой до ужаса дигән кебек, ягъни көтелмәгән кадәр гади сорауларны без рус теленнән татарчага һәм татар теленнән русчага тәрҗемә итәчәкбез. Бу очракта русча сөйлибез, э, татарчага тәрҗемә итәбез. Беләсең, э, әзерме? Әзер.
Сораулар бик авыр, дөресен әйткәндә. Беренче сорауны башлап җибәрәбез. Э, чәчәкләр бит э, гүзәллекне күрсәтә һәм беренче авыр сорауларның бересе моны аяз абый хәтерли без күптән түгел генә кырымга барганда бу чәчәк э, турында сөйләшеп алган идек дуслар рус теленнән татар теленә астра чәчәгенең исеме ничек тәрҗемә ителә аяз абый астра чәчәге опель астра түгел чәчәк астра буларак Ишсарай беләсеңме, астра чәчәге ул Шул Мен аның нинди икәнен дә артык истә түгел. Менә без гана гадәттәгечә 1 сентябрьгә укучы укытучыларга алып барабыз. Менә чөнки Астра ул озак тора торган чәчәк, шундый матур, зур чәчәк. Э, Безнең продюсерларның, режиссерларның, э, редак мөхәррирләребезнең күбесе Астрны бик нык ярата. Белмим дисәң, белмим ди. Без аны белмим дим инде. Э, гадәттәгечә Астрә дигәннәр шактый күп була бу темада. Астра дуслар, Бәлки арагыздан белгәннәр бардыр, татарча кашкарый. Кашкарый.
Кашкарый.
Кашкарый. Астра, астра, кашкарый. Дәвам итәбез, дуслар. Икенче сүзебез махсус Аяз абый өчен. Күрсәтик рәсемне. Аэропорт. Рус теленнән татар теленә беркемнең дә белмәгән аэропорт сүзе ничек тәрҗемә ителә? Очкычлар оясы. Браво, браво. Бу бик тә дөрес җавап түгел, дуслар, әлбәттә. Дөрес җавапка килгәндә, һава аланы дип атала. Э, аэропорт без э, шактый еш кына аэропортка аэропорт дибез әмма дә ләкин аэропорттың чын чыннан татарчасы да бар һава аланы Ягъни һава белән бәйле, яисә һава транспортлары белән бәйле булган бер аланчыкта. Э, Өч әм Әм әле мен ләкин бер балны дөрес, дөрес бер балны без Айзабыга бирәбез, чөнки очкычлар оясы минемчә бомба бер җавап. Бу көннән башлап аэропорты халыкара Казан Габдулла Тукай исемендәге Казан очкычлар оясы дип билгели алабыз. Бик кызыклы вариант. Һәм өченче сүзгә күчәбез бик гади. Рус теленнән татар теленә

Тән кисәге. Тән кисәге.
Тән.
Тән кисәге. Ә балыкны күп тапкыр чистарткан бар, менә нәрсә чистартканымны белмим икән. Балык, мин просто балык чистартам гомумән, минем ашар өчен. Әйе, әйе. Әйтеп китик, дуслар, чешуя рус теленнән татар теленә тәрҗемә ителгән тәңкә буларак тәрҗемә ителә. Моның кызыклы бер тарихы да бар. Э, тәңкә бер э, бер тәңкә ул э, һәм ялтырап тора һәм шул сүздән заман үткәннән соң тәңкә сүзе акчаның исеменә әверелә хәзерге көндә безнең төрки республикаларының берсендә так ялгышмасам Казахстанда рәсми акча, тәңкә, тәңге шуннан килде. Тәңкә сүзеннән хәзерге көндәге рус телендәге деньги сүзе килеп чыкты. Тәңкә, дәңгә, деньги. Хәзерге көндәлек шартларда әгәр карасагыз, сүзлекләрне ачып карасагыз, Э, деньги сүзе рус телендә татар алтын урда дәверендә тәңкә сүзеннән барлык э, барлыкка килгән сүзләрнең берсе. Зур рәхмәт, зур рәхмәт Аяз абый. Э, Сезгә рәхмәт Илсур абый. Кайбер сүзләрне белә яисә креатив, креатив рәвештә моны шишергә тырыша. Башкача булмый инде, башкача булмый. Башкача булмый, дуслар.
Шулай иттереп без үзебезнең тапшыруыбызны

Сәлам дуслар, янәдән сезнең белән сораштыргалаштыргалау рубрикасы һәм алып баручысы мин Фаил Баязитов. Әйдәгез, киттек, сораштыргалаштыргалыйк бергәләп. Э, сәлам, бездә рубрика Елмая торган футболка кайдан алдыгыз? Беренче магазиннан.
Мин аңа булыштым.
Безнең просто бер генә магазин ул шунда. Бердән бер кебек. Ул? Белмим. Карамадым. Бәлки ул охранник просто сиңа сатып утыргандыр үзенең кечкенә чагында кигән киемнәрен. Мин күзлексез идем аны.
былай хәзер күрәсең соң әйе күрәм ялгышмасам техас аланнан әйме тулпар техас тулпар ковбой тулпар тулпар аланы сіз мында кешке чараға әзерләнергә килдегезме я биергә килдек
биләргә биергә биләргә Биергә. Биләр дә биергә. Әйе.
Яхшы, биләр дә биебез. Минем намда калдырсагыз. Ярый, рәхмәт бик зур. О, менә йөрәк күрсәттегез, әйме? Хәзер җанлы сәләтнең символын күрсәттегез. Петранчик. Җанлы сәләтнең символы йөрәк. Әйдә җанлы сәләткә бер знак уйлап табабыз. Сез күргәнегез бармы анда өчпочмак бит теге? Менә болайга каратырга кирәк. Юк инде. Болай, менә болай. Ә, во, ошагамы? Җанлы сәләтнең символы. Һәм сразу мәхәббәткә әйләндерәбез. Хоп. И Сәлам кызлар. Фараз Сәлмин, күрәм сезнең монда мыйныгызда махсус колонка. Бу әйдәман сезне югалткан чакта шуннан гына кычкырам әллә хәзер. Әйе. Лекция тамам. Барсын да аңладыгызмы? Ә, без сәлкештәр янына кердек алар уйлап чыгарылган лагерьны э, макетын төзергә тиеш булалар аның презентациясен ясарга тиеш булалар һәм инде э, аны якларга тиеш булалар әйдәгез сезләр белән сөйләшеп китик нәрсәләр ясыйлар икән э, нинди уйлары нинди фикерләре бар икән Гомумән, ничек хыялланалар микән алар? Ә сез боларны каян таптыгыз соң бу коробкаларны? Тегендә ята идем.
Хәзер безнең лагерьда малайлар э, домикларда яшиләр, ә кызлар корпуста. Без ике корпус ясыйбыз, э, чөнки монда гендерное равенство дигән цель бар. О, менә бит, кара әле. Нинди матур сүзләр белән. Безнең уйлавыча, монда глобаль проблема булган һәм аны ачыклаган лагерь. Мәсәлән, ул экология проблемасы. Монда безнең бүтән отходлар дип әйтим инде, һәрбер җирдә сакланачак һәм балалар аны үзләре шунда куячаклар. Куярлар микән? Куячаклар.
Безнең проект палатка да, ә анда яңгыр ява, шуның өчен без аны алып килмәдек. Сезнең нинди лагерь булачак? Нинди лагерь? Ну,
әйсемебезнең ничек лагерь? Белмим, тот. Сез, сез палаткада точно ясадыгыз маны? Ясадык безнең видеосы. И коробкалар гына юып куйдыгыз ма? Ой, синең белән генә ясыйбыз. Ә менә шулай бик яхшы гына аралашып алдык. Хәзер инде үз чиратында сүзен тапшырам студиягә Илсур абый, рәхимит.
Нәрсә бу тагын, ә? Инде бу. Нәрсә? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Так, кая тукла, не сорап соклыңа утыр. О, тот. Минне тотты.
Бу бит безнең күбәләк. Э, шундый шунда бөтенесе. Зәләбә син, син Мин сине бүген күрмәдем әле. Син мин сине ни белән котласым килгән иде? Җиңү белән. Әй, рәхмәт, рәхмәт.
Шуңа күбәләк монда чыкканда гына инде. Дуслар, Элемтә. тукта, кергән икән, әйдә утырып сөйләшеп алыйк әле. Әйдә, ил сорап шугай.
Бездә кунакта бүген Гүзәл апа һәм инде керде чыкты рубрикасы. Зәлә апа, э, хәлләр ничек гомердә? Ярый Аллага шөкер сорау. Син хаман әле кичәге җиңүнең рәхәтен, кәефен чыгарып йөрисең ди минемчә. Э, әлбәттә, аның тагы бер э, өлеше бардыр, ләкин аңа карата тагы әле минем балаларым бар. Көн саен миңа елмаеп, үзенең елмаюларын үземә өләшеп, шулар белән бергә елмаеп йөрим. Дуслар, бүген бездә кунакта Сәләт Рухият һәм Сәләт Рухиятнең гүзәл апасы, иң гүзәл апаларның гүзәл апасы Кичә рухиятта без бүген әйтеп киттек, рухиятнең бик шундый ничек әйтер тормышында бик мөһим вакыйга барлыкка килде. Чын-чыннан һәр яктан бик мөһим бер вакыйга. Кичә берничә ел рәттән бу җиңүне хыялланып, ул җиңүне максат буларак көткән Сәләт рухият аланы кичә иң интеллектуаль алан исемен янәдән үзенә кайтарды һәм гүзәл апа шуның э, белән безнең белән кунакта шуның турында сөйләшербез һәм гомумән рухият турында сөйләшеп алдык узган елны биш кубок алган идегез э, быел планлар ничек гомумән нинди кызыклы максатлар бар нәрсә көтәбез Ир сорап үсте кубокларны беләсеңдер инде ул э, эш алдан уйланылган эш түгел. Ул барыбер әлбәттә генә ниндидер э, гомернең бер агым ягу белән бару, балаларның инде бер э, шул настройда булу. Өмет юк. Балалар безнең беләләр, алар былай дагы беләләр үзләренең нинди икәнен, нинди талантлы, иҗатлы икәннәрен, сәләтләрен беләләр һәм шул безгә җитәрлек. Ул кубоктан дагы бер беләсең, беләсезме, мөһим бер шундый билге. Шуңа күрә өметебез юк. Гүзәл апа, син бит э, рухияттә э, сәлкеш буларак та катнаштың, рухият проектларына әйдаман буларак та килдең, өлкән әйдаманда булдың, директорда булдың. Менә ел сайын килү белән беррәттән ниндидер булса традицияләр бармы, махсус синең белгән, синең күргән? Әлбәттә, мин инде рухияттә 2014 елдан Хайран, хайран.
Дуслар, 2004 елдан булуында 18 еллык бер гомер. Ә, әлбәттә рухияттә үзенең традицияләре бар ул әлбәттәге менә безнең күбәләкләр тегү елдан ел безнең хәзер балаларга инде килә тегәселәре килми конечно но бергә утырып инәләр тотып кем белә а вдруг машинкалары ватылыр да аннан соң кул белән тигәсе булыр носкиларын анда ну вот аннан соң э, бер традицияга инде безнең рәдис абыйның чигек авыйны э, оештыру безнең рухияттә инде ул гасырдан гасырдан килгән бер э, өлеш һәм э, традиция безнең сүрәннәребез традицияләр бик күп аларның хәзер бөтенесен әйтеп тә бетереп булмый э, елдан ел арталар шуңа күрә э, рухиятнең иң кызыклы традицияләре бүген дуслар әлеге дә без зарядкаларда ничектер булса да ветераннар белән беррәттән без малинки биюен биегәндә без рухиятнең традицияләрен белмичә булса да дәвам итәбез һәм ел сайын без моны кешеләргә сөйләп китәбез малинки биюе Гадәттәгечә, сәләт рухият аланында барлыкка килде һәм барлык сәләт дөньясына таралды. Берничә сәләтлеләрнең, сәләт ветераннарын, сәләт гаиләләренең туйларында да хәтта малинки биюләрен биегәнебез булды. Менә шундый ниндибса флешмоб буларак барлыкка килә дуслар дәвам итәбез ә, без бит ә, килгән кунакларны болай гына җибәрмибез безнең гадәттәгечә кызыклы уеннар бар синең белән дә бер уен уйнап ә, алачакбыз ә, төрле саннардан уенны сайлыйбыз без әмма дә ләкин бу бүгенге безнең ә, социаль күнекмәләр форумының Соңгы чыгарылышы, без тәмамлыйбыз социаль күнекмәләр форумын. Э, быел бик кызыклы, минемчә, бер э, гореф-гадәт барлыкка килде. Һәрбер форумда яңа бер э, җанлы сәләт проектының алып баручысы һәм алдағы форумда яңа бер алып баручы булыр. Әмма дә ләкин социаль күнекмәләр безнең төп форумында без бүгін соңгы соңгы тапшыруыбызны төгәлләп киләчәкбез. Һәм монда соңгы уен калды, дуслар. Э, номер я, ялгышмасам бер булырга тиеш. Беренче уенны синең белән уйнабыз һәм бу ребуслар уены. Без бүген аны Илдар абый белән җентекләп әзерләгән идек. Э, берничә ребус әзерме? Әзер только мин күзем бер дә күрми, әйтеп торсын, яме Юсуф. Әйтеп торырмын э, рисункларын. Беренче ребус. Монда аланның исеме. Рухият.
Юк, ни өчен рухият? Тагыз. Аланның исеме.
Рухият. Юк, алай түгел. Яршаллы булса, юк, тоже. Мәри, э, беренче сан? Ике. Э, ике. Айда төрле телләргә тәрҗемә итик икене. Два.
Ту. Ту, окей, туны калдырдык. Тулпар, что ли?
Тулпар. А, ту һәм пар.
Шәпски, да, э, мөхәррирләр эшли, кайнар, бик э, кайнар эшләр дәвам итә. Икенче ребусыбыз.
Ни иҗатлы кеше ясеш тояме? Белмәм сәдә. Так, ике көрәшче бугай имә һәм бәкәй. Бәкәй монда? Ә, үзендә бәкәй мин. Овин. Ә, Так, батыр. Сәләт батыр аланы, браво, браво, браво, браво, бик шәп. Һәм өченчесе, өченче ребус. Рухият булмаса, башка килмим. Шучу. Так, менә ахыргы рәсемен күрмим тока. Ул тек шул.
Шул, ә беренчесе руль име? Руль, руль шул, руль шул.
Раушан? Юк, руль шул. Менә руль, машина, шулда машина йөри. Шулда машина йөри. Яршалы түгел. Яршалы? Сәләт яршалы аланы әлбәттә. Чөнки КАМАЗ гадәттәгечә алгыш 8, 9, 10, 12 тапкырмы, белмим, инде э, санаудан шын-шыннан э, ялкып беттек, әмма дә ләкин ел сайын дөньяның иң яхшы машиналар ярышында беренчелек яулый ралли Париж Дакарда гадәттәгечә җиңүчебез безнең КАМАЗ, КАМАЗ Мастерс э, командабыз шул да тизрәк тиздән шулар белән менә тагын бер ребус так егет кеше и егет кеше генә түгел егет кеше и егет кеше үзенчәлекле бер егет кеше аның кечкенә бер әләме бар күрдеңме кем бу жоқ күрмим конечно күзем күрмей татарстан әләме тоже әйбер ме бұл акбарс что ли жоқ татарстан әләме э, тумбыч тумбысы алдында бірсі шығыш жасай э, Кем чыгыш ясый? Ә, менә э, теге министрлар. э, Туктагыз, бу алан исеме бар Ага, соң? монда алан исеме.
Һәм аның Ә ие. Ул аланнар безнең монда бармы?
Улап.
Так, бу так, Исеме.
яршаллы булды, батыр булды, Әйдә инде. тупар булды.
Менә бер җитди кеше, Саба? ту- ту- бер түрә, ага, Сәләт Саба. Чөнки президентларыбызның, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Минихановның э, төп районы Сәләт Саба. Дәвам итәбез.

Ү, нәрсә ул? Ү.
Күне кемдер куркытырга тиеш, значит. Азнакай что ли? Юк, азнакай түгел. Азнакай? Бу алан түгел монда.
А, монда, бу монда. Мин что ли? Юк.
А, бу җан һәм монда э, төрле сәләтләр. Бу җанлы сәләт студиясе. Нормально, нормально. Шулай итеп яшереп куйдык. А, браво, дөресен әйткәндә, чын-чыннан әфәрин, Гүзәл апа бик э, җиңел бер форматта бу авыр сынауларыбыздан узды. Аерым рәвештә мөхәррирләребезгә шушы кызыклы ребусларны әзерләгәннәр өчен үз э, рәхмәтләребезне дә белдерәсебез килә, дуслар. Без э, программабызны дәвам итәбез. Гүзәл апага аерым рәвештә рәхмәтләребезне белдерәбез. Килгәнегез өчен зур рәхмәт, рәхмәт заман аерганыгыз өчен. Дуслар, җанлы сәләтне, сәләтне күрәсегез килә икән, хәзер үк, хәзерге секундта YouTube каналыгызны ачыгыз һәм җанлы сәләт тапшыруын карарга Өлгерегез. Әйдәгез, дәвам итәбез. Так, киттек комментарийларга, дуслар, бик кызыклы комментарийлар язалар безгә монда. Э, Ландыш Габдеева шундый шәп җырлар дип язган. Әлбәттә, сәләтә һәр очракта шәп җырлар бар. Э, Сәлкешләр чыннан да сәләтлеләр, әфәрин. Җанлы сәләт сәлам эфирда шул кадәр җылы сәләт иманкәй командасы зур сәлам яратам дип язган Рената Шарипова Рената без дә сезне Э, яратабыз һәм әлбәттә сәләт э, имәнкәй безнең өчен сәләт һәм изге чишмәнең һәм дә э, Биләр каласының төп проект йортларыннан берсе барлыкка килә дуслар дәвам итәбез безнең алда иҗади кунагыбыз иҗади кунак белән дәвам итәчәкбез һәм кызыклы кызыклы иҗатка үзебезнең юлыбызны ачып җибәрәбез безнең форумда дуслар волонтерларыбыз ә, төрле юнәлешләрдән чын чыннан сәләтләрен күрсәтергә тырышалар һәм бүген бездә ә, рания ахметуллаева һәм динә шамсуллина сезгә үзләренең чыгышларын

Зур рәхмәт, кызлар! Зур рәхмәт кызлар турында әз генә ике сүз әйтеп кисәсебез килә. Беренчедән, Рания бик яхшы дәрәҗәдә төрек телен белә икән. Шуның белән беррәттән татарча да бик яхшы сөйләшә, әмма дә ләкин кызганычка каршы чәй эчми.

Динә һәм Рания. Зур рәхмәт, кызлар. Сезгә дә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere ayrıca. Ee, dostlar, e, әлеге вакытта безнең һәм YouTube каналыбызда һәм шуның белән беррәттән без тарпшыруыбызны ВКонтакте социаль челтәрендә дә алып барабыз. Һәм инде монда да кызыклы комментарийлар бар, дуслар. Беренчедән, шәп Дип яза безгә Әдип Әлмир. Э, сәлам уңышлар. Нурания Бикмулина, сәләт рухият, бик назлы чибәр бар җитә Гүзәл апабыз, зур рәхмәт дип язганнар. Айгулька Батталова безгә ут җибәргән, менә шундый э, кызыклы эмоциональ комментарийлар э, безнең белән безгә социаль челтәрләрдә килеп кенә тора дуслар э, әлбәттә бүгенге тапшыруыбыз э, социаль күнекмәләр форумының э, ничектер булса нәтиҗә ясау тапшыруы буларак барлыкка килә һәм бу тапшыру нигезендә без гадәттәгечә теге рәсми яктан ерак калып тагын да якынрак ничектер булса да теге уңайлы жылы бер атмосферада сезнең белән бергә сезгә һәм сәләтне күрсәтергә һәм сәләтне таныштырырга теләгән идек. Без бүген безнең режиссерыбыз Руслан абый белән утырганда Җәүдәт абыйның бер шигырен искә алган идек. Беләсезме, без кичкенәдән бер теге балалар өчен язылган шигырьләр заман узганнан соң ничектер булса да Төрле бер үзенең тирән мәгънәсен безгә ачып җибәрәләр. Теге кичкенәдән без без без без без ширки үчеп йөри дигәннән без гадәттәгечә ширкине күрәбез. Әмма дә ләкин Сөлейманның кызыклы шигырьләренең берсендә шундый юллар бар. Без без дип оча ширки. Без бизе дә мин миннән. Ширки куып узган гомер татарлык түгел микән? Әйләнә дөнья зыр-зыр килә орчык галәм юлында Уйланасы иде шундук туктап черки куудан Дуслар, менә шулай иттереп, э, төрле шигырьләрне, төрле фәлсәфи фикерләрне ишебездә яшәтеп, аларны уйлап, үзебезнең кызыклы тормышларыбызны дәвам итик һәм иҗади юлларыбызда безгә бары тик уңышлар гына булсын. Барлык сәл кешеләргә уңышлар, сау, э, сәламәтле җәйләрнең э, узуын һәм инде алдагы елларга да сәләткә кайтуларын, биләргә кайтуларын көтеп калабыз. Сәлкеш буларак, әйдаман буларак, баш җитәкләр буларак һәм шулай иттереп сәләт белән бергә сәләтле көннәребез яшәп торсын. Без сезне бик яратабыз. Сезгә үзебезнең энергиябезне җибәрергә тырышабыз.